ar faes Eisteddfod yr Urdd, mae ar faes Eisteddfod Cenedlaethol, ond a stepyn drws sy'n cartrefu pobl ar draws Cymru, a mae hynny yn meddwl bod rhaid bod ni i sicrhau bod plant yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg ac i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a wedyn ni Pam fel ein cymdeithas ni yn cael cyfle gweithio yn y Gymraeg ac yn cael sgiliau newydd trwy gyf yn y Gymraeg? Ydych chi'n meddwl siomedig mae gweinidog chi i chi a neu'r ysgrifennydd falle dy Cymru ddim... Na, dwi ddim yn siomedig o gwbl. Cymaint o, o, o uh, dylanwad ar y cabinet oherwydd hynny? Wy'n credu bod gen i digon o, o ddylanwad, dim jyst yn y cabinet ond trwy'r llywodraeth. Dwi ddim yn decsio bwyty fath na o beth. Ac um, mae rhaid deall sut mae'r Llywodraeth uh, uh, yn, yn gweithio. Dwi'n cyd-weithio gyda Kirsty, gyda Kirsty Williams, yn yr adran addysg. Dyn ni'n gweithio ar y cyd gyda'n gilydd ac be dwi'n neud yw canolbwysio ar y Gymraeg ac a'r cyfrifoldebau addysg sy'n sy, sy gen i. Ond uh, i bob un sy'n becsio a bod ti status na o'r unrhyw fath, mae cabinet neu uh, rhywbeth arall, fyswn i'n gweithio nhw mod i'n yn gweinidog llawn amser yn gweithio ar ar draws y portffolio ac yn gweithio ar rhan y Gymraeg yn y Llywodraeth, ond i sicrhau bod pob un Weinidog yn ystyried ac yn deall oblygiadau dros y Gymraeg. Ac chi wedi cyffwrdd a cydweithio â Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg. Um, mae yna galwad wedi bod gan Gymdeithas yr Iaith a gan yr Athro Siona Davies hefyd i ddileu y cysyniad o'r Cymraeg ail iaith. Beth dych chi'n meddwl o hynny? Ydych chi'n cytuno â hynny? O- Oes angen diwygio'r Cymraeg ail iaith yn ein ysgolion ni? Wel, mae her gyda ni, o- oherwydd dyn ni'n gwybod bod ni ddim yn creu Gymru Gymraeg newydd ar hyn o bryd. Ni gyd yn deall hynny. Felly, mae rhaid ystyried beth mae Sioned wedi gweud. Dwi wedi cwrdd â Cymdeithas yn barod y, y bore yma a, a, a, a, ar y faes Eisteddfod, ac dyn ni'n mynd i, i barhau i gwrdd i edrych ar sut dyn ni'n sicrhau bod pobl, bod plant yn ysgolion ni ddim jyst yn cael gwersi Gymraeg unwaith neu dwywaith y, yr wythnos neu unwaith y, y, y dydd, lle bynnag maen nhw, ond i sicrhau bod ni'n creu Gymru Gymraeg ar diwedd y proses. Achos beth sy'n becsio fi yw bod ni'n creu Cymru sydd uh, yn dwyieithog ac yn wir dwyieithog. Ddim creu pobl sy'n gallu pasio'r arholiad ond ddim yn gallu uh, siarad Gymraeg mewn unrhyw ffordd uh, realistig. ond bod ni'n creu cyfleroedd i bobl dysgu ac wedyn i defnyddio'r Gymraeg. Beth am, mae hwnna wrth gwrs yn mynd at gwasanaethau Cymraeg o'r cryd. Um, mae, tŵ, mae Cymraeg i blant wedi dod yn lle twf nawr, ond gyda 2,000, um, 200,000 o, uh, o, yn llai o arian, um, be fyddwch chi, chymod, mae pryderon gan rieni, mae rai rieni yn gweud bod nhw, yn enwedig yn y gogledd, sydd wedi colli gwasanaethau twf, yn dweud bod nhw'n gorfod troi at wasanaethau Saesneg. Fel fydd Llywodraeth Cymru yn, yn sicrhau bod y gwasanaethau Cymraeg yna ar gael iddyn nhw? Wel, dwi'n credu bod rhaid ni sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar gael ar draws y gwlad lle bynnag da ni'n byw. Dwi'n cynrychioli ardal Saesnig iawn yn Blaenau Gwent, ond mae rhaid i ni sicrhau bod rhieni dwi'n cynrychioli yn cael y cyfle i uh, gael gwasanaeth o trwy gyfrwng y Gymraeg. Nawr, sut ni'n gwneud e yn Blaenau Gwent, mynd i fod yn wahanol iawn i sut ni'n gwneud e yng Ngheredigion neu Dwyddol neu, neu rhywle arall. A dyn ni gyd yn deall hynny. So, dwi'n yfyfus iawn i, i weithio gyda Cymraeg i blant i sicrhau bod ni yn darparu'r gwasanaethau yma. Nawr, dyn ni gyd yn gwybod bod ni wedi cael toriadau. Nawr, dwi ddim yn cytuno gyda, gyda hynny. Dwi ddim uh, yn, uh, yn, yn cytuno gyda polisïau y blaid gydwadol yn, uh, yn Llundain. Dwi ddim yn cytuno gyda holl agenda austerity yma, ond dyna lle ydyn ni ar hyn o bryd. Ac felly dwi gobeithio yn mynd i edrych ar sut dyn ni'n gallu diogelu y cyllidebau Cymraeg ac i sicrhau bod ni'n gallu diogelu y gwasanaethau Cymraeg ar draws y gwlad. Ydych chi'n mynd i allu rhoi mwy o arian i Cymraeg i Blant i ddarparu fwy o wasanaethau? Wel, dyn ni ddim yn gwybod, dwi ddim wedi cael cyfle eto. Um, dwi, dim ond dyrnod dwi wedi cael yng Nghaerdydd ers i gael ymhenodi. Felly, um, pan dwi'n mynd nôl i Gaerdydd yr wythnos nesaf, be dwi'n mynd i wneud yw eistedd lawr gyda Kirsty Williams, eistedd lawr gyda uh, gweinidogion e-, eraill a gweld sut dyn ni yn uh, darparu'r gwasanaeth yma.